Prese dɔ me. Eh, Giovanni, Giovanni, Giovanni, movitɔ fɔ, nu ka wònye? Nu ka mele yi nyuie le gbɔ o? Nu ka le dzɔdzɔ le afi sia? Ame ke nye sia? O, o, taflatse dze me, eh? Ee, nu ka bafa dom nèle? Nya kae nèbiam fifi la yi? Esime nu si nènya ye koe nye bena ano aha, ayɔ siga, agblẽ nuwo le afi ɖe sia ɖea? Nu kae mele yi nyuie le gbɔ o? Ɖe nàte zi ɖoɖoe, ɖe nàte do ɣlia ɖɔɖɔɖɔ. Nye zi ɖoɖoe mele be nàƒo nu nenye be name le nu ƒom o, eme nekɔ nɔ. Nu si koe nènya nye bena nàno aha, agblẽ nuwo dome yakayaka. Ale si nèdzi la nye srɔ̃ nyuie na nɔvinye nye sia. Ee, nɔ te. Ee, taflatse le be nàdze eme. Eh? Ee, vi ɖeka menye. Ee, ɖeka koe akogo. Na mía dzilawo. Ee, dze eme. O, oh, Giovanni. Aa, ah, ah, taflatse.

Hey, nɔvinye, nɔvinye, nɔvinye, hey, championnye, hey! Nu ka wònye ne wòna nɔvinya ele bena va kpɔ mía koko yi ɖe kodzi, va kpe ɖe nunye mía koko yi ɖe kodzi. Nu siwo katã wonye ŋukpe ƒe nu le agbe me na Aleke miate nɔ mɔ kpɔm na enu sia tso gbɔnye? Nyemate ŋu se nu sia gɔme o. Ẽ, aleke miate nɔ gbɔgblɔm be na manɔ xɔmegba kple nyɔnu aɖe si nyemedze si o? Ɖola wɔ nyametsotso aɖe le tsɔtsɔe me. Meɖola wɔ nyametsotso aɖeke le tsɔtsɔe me o. Meɖo mɔnukpɔkpɔ aɖeke o. Neɖola wɔ nu si migblɔa. Ɖo ŋku. Kpovitɔwo le wò dzi. Enya sia egakpɔtɔ le dzi o. Esia ƒe gɔme ɖe hẽ? Enu sia ele ko abe nadrɔ̃ ene. Ɖe wòe wò ŋutɔ nàte ŋu kpe dzia? Ɖe susui be fa nenema? Aleke nàte ŋu wɔ nu sia? Vodadavi sue sia neva trɔ nu sia le dadam ɖe dzinye. Eŋutɔ hã mele dodom eya lo. Giovanni. Ee, medzo. Giovanni, Giovanni, ekpɔ ɖa nyanye medze ate kpe nu sia dzi o. Mele agbagba dzem bena mate ŋu se nu si ŋutɔ tutu ne le dzɔdzɔ ma gɔme. Nyemete le nu sia dzi kpe go. Nu ka tae ame si ye medze si ŋutɔ hã wa nètsɔe le zizim ɖe srɔ̃nye dzi nenema? Aleke? Nu kae nye nu siawo katã? Neɖo la bia tso ahiãviwa gbɔ bena nedzo Giovanni. Taflatsa gã ɖe ɖe asi le ŋunye ahiãvi nye ye wònye. Neɖo la bia tso gbɔ bena nedzo ekpɔ ɖa nenye bena video sia va dro nenye be beki publie video sia mi la dze kuxi gã ɖe me eye wò ŋutɔ nènya ale si ye nu le na mi le yiyi sia me ɖoa mi le kuxi gã ɖe me ŋutɔ hã vɔ eƒe gblɔ me le mi dze kuxi gã ɖe me vɔ taflatsa gblɔ nɛ be nedzo Ekema nu ka tae míedze kohe siawo katã me ɖo? Ɖe wò agbe maɖo ta nu manya ŋuvi be agbe sie nenɔna tae ɖe si le ahiãvi wɔ nu bena nedzo ela wò tsɛtsɛ la trɔ gbɔ va le megbe bena nuwo le yi nyuia ke mele yi sia me o. Enyɔ mese nya si yene gblɔa maƒo nu gbakpli. Meɖe koe naƒo nu nɛ o. Zã wò susu ɖe zã wò susu ɖe asi le ɖetugbui manu wòadzo. Se nya si gblɔm mele na wòado ŋkɔ. Enyɔ.

Ɛɛ, nya nyui aɖe ŋutɔe nye sia. Nufufu si wonɔ te azɔa míawoe le sea o. E, kpɔ ɖa etonye. Mele nɔ be nàgado ŋkpo na ɖokuiwò ko o. Mave ɖa naɖe si ana be nàdzi nafa na o. Azɔ agblɔe na nu ka dzi nèle. Enye beki. Maƒu due mave wɔe na o. Ayi mɔlu ya. Kloklolã desia. Kloklota desia. Eka dzi nèle. enyo ku hi meli o tagbɔgblẽ na gake megaŋlɔ bolo azɔ awue nye fia na mi le afi sia ezenta la enyo ŋutɔ to nye nenya egbea míewɔ bɔbɔ ɖe eye wowɔ nyametsotso bena woaɖi ɖa elabe mele wɔwɔm ɖe nya si ye dɔwɔƒea gblɔa dzi o menya eh, gake ɖe naɖe li míawɔ atsɔ trɔ nu sia nɔɖola wɔ ɖe sia ɖe aɖɔ kuxe siwo katã ɖo e yeƒe agbenɔnɔ kple ale si wowɔna nua elabe ne mi menya o e eɖoɖo zizia ele nu sia nu dome gblege na mi oh. Ɛɛ, ok. Ɛɛ, enyo. Azɔ ɖe, ne míedze agbagba trɔ kplɔ wo gbɔ va ɖe, ɖe nèkpɔe bena ɖoƒe si le mía si le afi sia míatrɔ kpɔea? Ɛɛ, ele ave me nenye be xɔ eƒe ɖoƒea eye wòwɔ edɔ si nedze nɛ le ɖoƒea. Akpe na wò kaka. Lɔya gã, akpe na wò. Amewo nye nu ke nye nu siwo katã. Agbe ka me nye sia megale? Nyemagate zɔ kple nye afɔ veawo. Mawu meɖe kuku na wò, kpe ɖe nunye. Mawu gã meɖe kuku va kpe ɖe nunye. Nu ka ta? Nu ka ta? Nu ka tae menɔ anyi ɖe nu sia me? Nu kae mewɔ dze na nu sia katã? Awo, nyemedze na nu sia o, nyemedze nɛ o.

Le sia medo taflatse gã ɖe. Menya nu siwo katã tanye nèle afi sia ɖo. Taflatse. Le sia tsɔ nu sia tsɔ ke. Mèganɔ avi fam o hɛn esia, kpɔ dzidzɔ. Nu sia nu la yi nyuie, mese wo nɔnɔmea gɔme. Eye medo taflatse, meɖe koko gã ɖe ɖe esia ta nesia. Taflatse, naɖeke maganye kuxe na o.

Giovanni, ŋmɛ dzi la ƒo nu na wò ɖeka. Fifi la yi tafla tsɛ. Enyo. Enyo nenema. Entreprise be lɔya eva srã ŋkpɔ egbea. Eye taflatse nya ka wogblɔ? Ebena mi dza bu entreprise a. Nu ka? Neɖo tom. Ebena nu sɔgbɔ la te ŋu ve me míate bu entreprise a. Adzɔ si ye míatɔ hã de sɔgbɔ hafi ɖo míɖe bu ɖe wòagbe ma ɖo ta si nenɔna ta. Gake. Eh, gake. Gake nu ka? Gake nu ka, Giovanni? Nye tɔa ekã ɖe dziwò ale gbegbe, gake nèva da ɖe dzi. Ewoe nye adzɔ sia be ŋkɔnɔ la, gake meyi vɛ wɔ dɔ aɖeke kpɔ. Mehe nana ɖeke vana tsɔ to vo na nu kpe kple vlododo. Mekenɔ mɔ kpɔm be nana va trɔ gbe ɖeka, gake nu kae nèwɔ? Nye le entreprise abu ɖe ta o. Enyɔ, e, mɔdo taflatɛ, nu kawo le be míawɔ? Awɔ nu ka? Wò ŋutɔe ɖo la wɔ nu sia. Ewɔe nye PDG na dzɔ ma. Menye nukɔ gbalo ko. Neɖo la ɖe nu si wònyia fiɔ. Ela nyo nɔ tsɔwo bena nàdze agbagba wɔ nu ɖe sia ɖe ale bena míabe entreprise miatrɔ kpɔe. Elabena nenye be míebuia nyematsɔe ke o gbeɖe nyematsɔe ke o eye mía dzila yi nugbewo hã womatsɔ nu sia ke o gbeɖe o abe dadawòe nea mewɔ tɔnye gome azɔ ele be wò hã nawɔ tɔwò tsɔ wò atsitsoga giovanni tafla tsɛ na wò

Giovanni, Megale hanuma kpa. Meke susu bena míeda asi ɖe edzi bena nànɔ te nu siawoe. Nu sia tutue na bena nèkplɔ va de nɔnɔme sia me eye azɔ nègakpɔtɔ le nu sia dzi. Ɖe nèdzi la nɔ wò agbe mamlɛa kekealia? ɖee nàte ŋu tsɔe ɖo ɖa ma tsɔ nu sia ɖo ɖa Nu ka wònye? Ɖe nèle dzidzi la wu ɖokuiwòa? Nyemate ŋu kpe nye kohiɔ dzi nenye be nyememu aha o. Nàte ŋuɛ. Nàte ŋui. Nèse nya. Ŋutsu nyui aɖe ŋutɔe nènye. Taflatsɛ, dze agbagba bena nàɖe nu sia ɖa le tame. Nèse nya. Enyo, tsɔe ɖo ɖa, tsɔe ɖo ɖa.

Ele be nàdzra ɖo nàyi dɔ me. Nyemele dɔ me yim o. E, dada nye le afi me alo? Nye be nye kple Mike ƒo nuku ɖe nu sia nue. Ele be mave tsi awu sie nàdo enɔ. Enyɔ taflatɛ ɖe asi le ŋunye nɔ kɔa matsɔ awua. Nye ŋutɔ matsɔ awu sie mado la yia hɛn esia megado ƒo na ɖokuiwò. si mee nye drɔ̃e magate ŋu ve me nam oa? Nu si ko kpɔtɔ nam be mawɔa ye nye bena malé ŋku ɖe nu o.

Ewɔ mo ya na? Ee, menye drɔ̃e o. Ee, mele afi sia be matrɔ dze nye dɔa gɔme. Nenema koa? Wow! Ewɔ mo ya na? Ee, ye ma. Gake. Mekpɔ dzidzɔ. Ewɔ mo ya na. Mekpɔ dzidzɔ. Wòe zɔ nye ƒe deje gã. Akpe na o. Azɔ manɔ nye biro. Enyo ɖe mɔ na maƒo te nu siawo. O Mawu nye, ee nye mate ŋu ka ɖe nu sia dzi o. Ee enyo taflatsɛ ɖe mɔ na. ɛɛɛɛɛɛ midra nye biura ɖo na enyɔ akpe na o tafla tsɛ vɛ nɔ anyi amegã Enyo. ee ɖe mɔ na maƒo asikpe ɖe na o nenye be na medo ŋƒo na oa amegã giovanni wòe zɔ miatrɔ dogo akpe na o Ee, wò kaƒomɔa. Oh, akpe na o. Meɖo la ƒo te nu ɖe sia ɖe. Dagã, ɖe nu sia nu le yi nyuia? Ɛɛ loo, nu sia nu le yi nyui ŋutɔ. Eh, ɖe koe mebe na mava ne mava kpɔ mia me vea ɖa. Mia me vea, mi le ko abe Romeo kple Juliette ene. Hei, Giovanni, ŋutsu nyuie ɖe kple nyɔnu nyuia, wole dɔ wɔm ɖe du. Hei, eh, nu sia nyo ŋutɔ. Eh, mi kpɔ ɖa, nenye bena mi hiã naɖea, ɖe koe miayɔm. Nye ŋutɔ make ɖi, matsɔe va na mi kabakaba. Enyo, enyo, wo, wo nu siawo ti kɔ nam vɔ. Tafla tsɛ le be nàdzo ene sia.

Esia mate ŋu vem o. Enu sia aleke nu sia la te ŋu vem enye mele rapɔra gɔme sem o. Pourcentage eɖiɖi ale gbegbe. Aleke nu sia wɔ ɖo hafi vem? Mía tɔ hã ele ko abe wò ene. Edze kuxi me. Eye wòve dziame vɔ̃ɖiwo be asi me. Woke nɔ ŋɔdzi do nɛ. Nu sia ta eye wowɔ nu sia ɖo. Eɖo to, eye nu siawo katã mieɖo la kpɔ gbɔ bena woanɔ te. Enya siae meke nɔ gbagba dzem be magblɔ nɔ. Eƒe siɔ katã. Gake do dzidzɔ nam bena wò ŋutɔ nèva kpɔ nu sia. Ele vevi ɖe ele bena míakpɔ nu siɔ kaba. Mele bena nawɔ tsakatsaka bena ɖeko. Menye wòe nye ame sie la wɔ dɔ sia kple tsakatsakɔ. Taflatse, nye ŋutɔ madze agbagba akpɔ nu sia gbɔ. Ɖeko wòle be wò ya nadze eme nagbɔ dzi ɖi. Nu si ko wòle be nawɔe nye bena akpɔ wo ma veviwo gbɔ. Eye mamlɛa nye ŋutɔ madze gbagba kpɔe gbɔ. Ɣe nyɔ nu kawo ge nèle? Kã ɖe dzinye. Nu kawo ge míele azɔ? Ee, míeɖo la trɔ Becky kple Celestia be nɔnɔme. Nyemedi be na ŋkɔ neva ƒo ɖi na wò. Ee, nye ŋutɔ mele susu wɔm ku ɖe nu. Enyɔ. meta nu kple nye agbe na wò nyemetsɔ video aɖeke ɖo ɖe o eye meta nu kple nye tsɔme ŋutɔ hã na wo ɖe nedzi la gblɔ be menya naɖeke ku ɖe nu sia nu oa ɛɛ nyemenya naɖeke ku ɖe nu o nyemetsɔ naɖeke ɖo ɖe o eye le nu siwo katã mea wò ɖeka pɛ koe nye ame si ɖo video sia nenye bena mea ŋvɔe ɖo ɖa oa ɖe ame kae wɔ nu sia Ah, enu sia le mo ya wɔm na nye hã elabena megblɔ bena nyemegatsɔ videoa ɖo ɖɔ. Ne mewɔ esi ame ke be. Nele nyuia nyemetsɔ naneke ɖo ɖɔ kpɔ ɖa meta nu na o. Ha taflatsɛ taflatsɛ taflatsɛ esu nenema taflatsɛ minɔ te ɣli dodo ɖe dada nye ta. Nenye bena egblɔ bena yemetsɔ videoa ɖo ɖɔ ekema metsɔe ɖo ɖɔ. Ɖe nàte miawɔ nua? Medzila gblɔ bena aleke wòate wɔ nu sia ɖo. Taflatsɛ kpɔ meganɔ nu ma wɔ na nɔvinye o lo meganɔ nu ma yɔ na nɔvinye o. Ee ɖe kpe ɖea nyemenyɔ. Aƒe sia me trɔ va le kuxi zu mazɔ. Wòe ame dza kplɔ dada wa ɖoa? Ɖe nàte miawɔ nu kpɔluma ne maɖe susu nyuie le afi sia? Enyo.